Nea mapra koduro yi, menim di aso nyame. Zawa memua, menim requasi o. Zawa isani ayadi mi riko. Awie ɔmo yɛ adehyeɛ, mema mo adwo ma mo akwaaba ɛba ɔbra akwantuo dwumadie so. Me din de Francisca Kakari, wobɛtumi afrɛ me The Great, me na mede dwumadie yi ɛrebrɛ mo. Yɛda Ɔbɔadeɛ ase sɛ wahwe yɛn so Ma ɛnnɛ naawɔtwe yi nso asan ato yɛn. Me dɔfo pa, ɛnnɛ Nyame ayɛ me adom, mewɔ ɔbaa panyin wɔ me nkyɛn. Ɛnnɛ yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ afa nwomasua ho. Ɛdeɛn na nwomasua yɛ wɔ nipa abrabɔ mu? Ɛsesa nipa abrabɔ anaa? Anaa ɛtwe nipa san wɔ abrabɔ mu? Medi nkan aka akyerɛ wo sɛ dwumadie yi, ɛyɛ educative program. Ɛno nti sɛ wohwɛ a, na wosua adeɛ firi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa w'abrabɔ. Ɛno nti me dɔfo, hwɛ yɛn. na sua nnepa firi dwumadie yi mu. Aboafoɔ bi na aso y'asen ma yɛde ɛnnɛ dwumadie yi rebrɛ wo. Sɛ wopɛ sukuu papa paa ma wo ba deɛ a, wopɛ sɛ wo ba no daakye awie pɛ yɛ deɛ a, ɛneɛ mekamfo Great Yaa Santoa Sukuu amo. Wɔn wɔ Kasoa, Akole Nkwanta. Wobɛtumi afrɛ mpaninfoɔ yi wɔ ahomatufo yi so, 0275.

Great Asantewa School ɛwɔ Kasoa Akwele off Ofankɔ Bojase Road. Great Asantewa School yɛ school bi a yɛatete mmɔfra ɛwɔ basic education ɛna wɔn adesua so ɛkɔ kan ɛkɔ anim. Wɔn sua de so ɛho no ɛfiri sɛ yɛwɔ serene environment a ɛboa wɔn ɛwɔ science. Computer, biz eh, accounting, business, everything. Yɛwɔ yɛsan so wɔ eh, school clinic a eh, sɛ nkwadaa no bi ho ka kakra a yɛde wɔn kɔ hɔ. Yɛwɔ nurses akokodam a wɔn sua de aben a wɔbɛtumi ahwɛ nkwadaa ɛwɔ saa kwan yi so. Yɛsan so wɔ cadet corps, eh, taekwondo squad, clubs ahodoɔ a ɛboa nkwadaa ne adesua ma no kɔ anim. Wohwɛ yɛn classrooms so a ɛmu teɛ Afei nkɔdaa no nso yɛ single chairs a ɛboa wɔn adesua. Yasatoa School wɔ Kasoa Akwene off Opfankor Bɔdwoase Road. Na yɛn telephone number.
Mmom mako aba biom ɛba ɔboro akwantuo dwumadie so. Me dɔfo maka akyerɛ wo sɛ, sɛ meka sɛ ɔboro akwantuo a, na woagye so ama me. Ɛmu wɔ nsɛm pii. Ɔboro akwantuo. Ɛmu wɔ nsɛm pii. Abrabɔ mu nsɛm dɔɔso. Ɛno nti na mede dwumadie yi ɛrebrɛ wo. Ɛno nti afei na woasɔ wo wo TV no a, na mekaa wo sɛ ɛnnɛ yɛkasa afa nwomasua ho. Sɛdeɛ medi nkan ɛkaaeɛ no, mewɔ me maame panyini ɛwɔ me nkyɛn a ɛnnɛ yɛrebɛtwetwe nwomasua mu nkɔmmɔ. Na ɛnyɛ obiara sɛ me ankasa me maame, Misis Hagar Brey Kwasi, ɔyɛ headmistress wɔ Abaadze State Carriage, ɔno na Nyame ayɛ me adom a ɛnnɛ me ne no wɔ ha. Maame, mewɔ akwaaba ɛbɛ ɛnnɛ dwumadie yi so. Yɛwɔ ba. Na wo ho yɛ deɛ?
Nyame adom.
Ɛnnɛ wo ho ayɛ fi o. Meda ase, wo nso ho ayɛ fi. Na wo ba dada huu wo deɛ? Paa, ɔhuu me.
Wo ho ayɛ fɛ dodo.
Abusuafoɔ ho nyinaa yɛ. Biara ho yɛ.
Yɛda Ɔbɔadeɛ ase. Mama, ɛnnɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ afa nwomasua. Sɛ yɛka sɛ nwomasua a, ɛdeɛ bɛn ne nwomasua? Ok, meda ase. Yɛka sɛ nwomasua a, ɛyɛ kwan a yɛfa so a yɛpɛ nimdie a ɛbɛboa yɛn wɔ abrabɔ mu. Brɔfo mu no, ɔse education is a process of acquiring knowledge, na kyerɛ sɛ ɛnyɛ da ko adeyɛ o, wo fa mu nkakra nkakra nkakra na woanya nimdie a ɛbɛboa wo wɔ w'abrabɔ mu. Na yɛka adesua nso anaasɛ education no a, Yɛwɔ mu mmienu. Yɛwɔ nea yɛkɔ no wɔ sukuu a ɛyɛ organised a yɛwɔ sukuu adan, nkonnwa, nnipa, tikyafoɔ a ɛrekyerɛ adeɛ. Nti ɛno buroni se formal education. Ɛna nea ɛtɔ so mmienu nso, buroni se informal. Ɛno no, efie, abrabɔ mu, yɛsua nneɛma bebree. Nti wobɛhu sɛ yɛwɔ fie no, wo maame renoa aduane, woresua Wo papa redɔ wo de no akyi akɔ afuom, woresua afuo yɛ, wo nso daakye wode bɛbɔ ɔbra. Nti ɛno nso yɛ education. Nti yɛka education a, ɛnyɛ sukuu nko ara deɛ, yɛwɔ sukuu deɛ, yɛwɔ fie deɛ ɛwɔ hɔ. Nti ne nyinaa bom yɛ education. Na mmom nso sua mmom sɛ baako yɛ formal ɛna baako nso yɛ informal. Nti na mɛtumi aka no tiawa afa adesua ho. Na mebisa wo sɛ mfasoɔ bɛn na ɛwɔ nwomasua so? Ɛba no sɛ nwomasua a mfasoɔ wɔ so bebree. Ɛdi kan, ɛbue nnipa wɔn adwene mu. Ɛma wɔn adwene bue. Obi ka asɛm a, ɛnam sɛ woasua akenkan nti, wowɔ nimdeɛ, wo nso tumi de wo deɛ boa. Nyɛ sɛ obi nkɔka mmɛka nkyerɛ wo. Daabi, wo nso woasua. Enti nwoma sua deɛ ɛboa wo nipa no w'anammɔntuo wɔ abrabɔ mu, wo nkitahodie wɔ abrabɔ mu. Obi wɔ hɔ a wohyia no na wo ne no rekasa, nyɛ obi na ɛbɛka akyerɛ wo sɛ saa nipa wei wasua adeɛ. Wobɛyɛ dɛn ahu? Ɛfiri kwan a wɔfa so a wɔne wo kasa ne nsɛmpa a wɔde reto dwa, nea n'adwene no mu adɔ akɔduru no, wotumi hu sɛ saa nipa wei Wɔasua nwoma. Wɔasua nwoma. Nti nwomasua no, metwa no tiawa a, ɛboa nnipa ma no nya nimdie wɔ abrabɔ mu de bɔ pra. Nimdie te sɛ deɛn? Nimdie a wode bɛkɔ w'anim, baabi a bɛduru biara wobɛtumi ayɛ biribi. Ɔho, sɛ yɛka nimdie a, ɛyɛ kwan a w'ankasa no woatena ase. ahyehyɛ w'abrabɔ afa. Enti no ɛno wontumi nyɛ no sɛ womfiti prɛko pɛ nka sɛ mahyehyɛ m'abrabɔ, na mmom woafa adesua mu. Enti adesua no aboa wo ama w'adwene no abue. Enti sɛ adwuma sua koraa na wokɔ akɔsua a, adwene no level no a ɛwɔ no ɛboa wo. Enti yɛka sɛ adesua, nwomasua ɛboa nipa, broni se ɛ ɛ ɛ brighten wo horizon. Ɛma wo horizon no ɛkɔ soro. Ɔho? Nti ɛma wo nimdie no ɛkɔ soro. Wo nso w'abra no a wobɔ no as a human being no, wowɔ level bi a ɛboa wo ma biribi a woyɛ biara no wode adwene to ho yɛ ma no si pi. Okay. Nti yɛka sɛ nwomasua sesa nipa abrabɔ a, asekyerɛ ne sɛn?
Nwoma sua sesa nipa abrabɔ a ho.
Korɛ paa.
Ɛyɛ nokorɛ. Ne nwoma yes. Asetra ara ne sɛ wo suban no a bɛda no adi no ɛna bɛhu sɛ wasua nwoma. Efisɛ sɛ ahyɛaseɛ no nneɛma bi wɔ hɔ a wonnim yɛ nso wokɔ so wɔ abrabɔ mu no na wo nneyɛɛ no sesa. Enti nwoma no a wɔasua no di kan boa w'ankasa. Mise nwoma sua deɛ, ɛno ara ne nimdeɛ. Enti wo nimdeɛ no a wowɔ no, ɛboa wɔ w'abrabɔ mu. Ɛsesa wo nipadua no. Memfa no sɛ, sɛ yɛyɛ abaatan, yɛne nkwadaa tena. Ma menyɛ nsusudeɛ bi nkyerɛ wo. Sɛ nkwadaa mmienu te wo nkyɛn, fa baako a memfa no sɛ wakɔ sukuu kakra awie bɛyɛ sɛ SS, na baako nso a wɔnkɔɔ bi koraa no. Saa nkwadaa mmienu te wo nkyɛn a, wobɛhu sɛ nea wakɔ SS awie no, ɛnam sɛ ɔwɔ nimdeɛ kakra nti, ne nneyɛɛ bi yɛ different kyene baako no. Baako no desɛ bia da bia ɔka sɛ Adwoa yɛ wei ma me ansa na wayɛ but Akua deɛ ɛnam sɛ wakɔ school kakra bi nti ɔsɔre anapa a wɔnim sɛ oh yɛbɛdi aduane wei, yɛbɛyɛ wei, me maame nneɛma ayɛ fii mensi but Adwoa deɛ agyesɛ ne nyinaa woka ɛno ne kyerɛ sɛ Akua no anya nimdeɛ kakra bi wɔ n'abrabɔ mu a ɛreboa no. Na saa nimdeɛ no nso, maka sɛ adesua wɔ hɔ no, yɛwɔ fie deɛ, yɛwɔ formal and informal. Enti sɛ Adwoa no n'ani da hɔ a, na ne akua ne yɛ no a wɔreyɛ no, na Adwoa nso resua. Enti ne adesua no sesa nipa, ɛma nipa abrabɔ sesa. Yɛmfa no sɛ nkwadaa mmienu koraa rekɔsua adepam. Nea wakɔ sukuu kakra, ne nea wɔnkɔɔ sukuu kakra. Sɛ yɛkɔ sɛ yɛkyerɛ wɔn adepam a, nea wakɔ sukuu kakra no, ɛnam sɛ wasua adeɛ na n'adwene no mu abue no nti no, ɔtumi de n'adwene fefa ho kɔ n'anim. Na nea ɔno nkɔɔ bi no, agye sɛ da biara ne madam no ka kyerɛ no sɛ, Yɛ no sei, yɛ no sei, yɛ no sei. Enti adesua deɛ anaasɛ nwomasua no, ɛma nipa nya nimdeɛ a ɛboa no wɔ abrabɔ mu. Ɛsesa wo nipadua no. W'ahosiesie koraa no, ɛsesa no. Nti sɛ obi a wakɔ, yɛka no sɛ adesua, yɛwɔ fie deɛ ne yɛwɔ sukuu deɛ, sɛ wose Ɛɛ sukuu deɛ sukuu nimdeɛ no ama nipa no ɛɛ eh, kasa ne outlook ne outlook no ɛyɛ eh, different efi nea wɔn wɔn kɔ sukuu no ha do wɔn nyinaa pɛ nimdeɛ deɛ nanso de bia baako deɛ no ɛbɛkɔ anim ɛnam sukuu no a wakɔ ne nti. Mhm, nti kwan bɛɛ so Ɛna nwomasua sesa nipa abrabɔ kwan bɛɛ so? Ne ɛkwan a ne nwomasua ɛfa so sesa nipa abrabɔ, ɛsesa wɔ abrabɔ, wɔ dwadie mu, wɔ awareɛ mu, wo nkwadaa hwɛ mu, wo ne afoforɔ nkitahodie, nwomasua sesa no. Wo hyia wɔ bi a kasa a wo ne no bɛkasa, kwan a bɛfa so a ne no bɛkasa koraa ɛma nipa no hu sɛ oo awura yi ɔwɔ nimdie, ɔyɛ awura, adɛn na wo hu obi a ɔka sɛ ah Maame deɛ ɔyɛ awuraba o, papa yi deɛ ɔyɛ krakye o, adɛn nti? Ɛnam kwan a wɔfa so a wɔne wo kasa, wɔne wo di nkitaho no, ɛno na ama wohu nsonsonoeɛ no wɔ ne mu. Na sɛ wobɛhu nsonsonoeɛ nti, ɛsɛ nipa no ɔyɛ obi a wafa nwomasua mu. Nti nwomasua no, ɛsesa no, ɛsesa nipa. Okay, sɛ yɛka sɛ nwomasua a, na ɛkyerɛ sɛ aberɛ biara yɛte sukuu dan mu resua ade anaa? Dabi, dabi.
Nwomasua nyɛ sukuu, ɛnyɛ adesua, ɛnyɛ sukuu nko ara. Sɛ yɛka sɛ nwoma, sɛ yɛfa book ɛne ɔkyerɛkyerɛni deɛ a, ɛno deɛ na ɛyɛ sukuu. Ɛno deɛ yɛ sukuu. Ka sɛ nwomasua a, ɛno deɛ ɛyɛ sukuu. Na mmom adesua anaasɛ ɛɛ ɛɛ adesua a yɛfa no sɛ education no, ɛno no ɛbɛtumi ayɛ fie, ɛbɛtumi ayɛ school. Nti na ahyɛase meka kyerɛ wo sɛ yɛkyɛ mu mmienu. Yɛwɔ formal ɛne yɛwɔ informal. Nti formal no yɛ classroom, school dan mu. Ɛno yɛ school dan mu. Teacher ni wɔ hɔ, wɔkyerɛ, wɔama homework, wɔayɛ aba, wɔama ake. Ba informal no nso yɛ fie. Sɛ yɛhwɛ koraa no a, sɛ yɛyɛ abaatan, wowo a, akwadaa no a yɛatɔ, yɛawo no ato hɔ nyaa no, ne first teacher yɛ ne maame. Ne maame na ɛkyerɛkyerɛ no. Wɔfa akwadaa no, wonim sɛ sɛ akwadaa no koraa, ɔde anufoɔ to n'anum, na wɔka wo na wo bɔ ne serɛ ho a next time wode to mu a wɔnka hwan na akyerɛ no maame no nti maame no wode wo ba no akɔ sukuu na mmom moankɔ sukuu sɛ yɛkɔ sua nwoma but woakyerɛ no adeɛ ha nti efie yɛnka efie yɛyɛ adeɛ yɛwɔ gyaade mmɛbaawa ne nenam hɔ adwoa Ɛɛ pii na sensɛn nsuo ma me Keekei twitwi nkyɛnsee mu Ɛɛ keekei sensen bayerɛ Wɔkyena wo nni hɔ a Keekei ɛne pii ɛbɛtumi abɔ apɛsie Woanhyɛ da mfa wɔn antena hɔ ankyerɛ wɔn sɛ book sɛ Apɛsie fa bɔdeɛ baako fa nsuo sei yɛ sei Nanso ɛnam sɛ woyɛ a wɔhwɛ nti wɔsua nti ɛno nso yɛ adesua. Enti sɛ yɛka adesua a, ɛwɔ sɛ da biara yɛte yɛn ho ase sɛ, sɛ ɛyɛ fie oo, sɛ ɛyɛ sukuu oo, adesua no mmom nsonsonoe a ɛwɔ mu ne sɛ, sukuu deɛ no, akɔyɛ sɛ yɛretwerɛ, yɛrekenkan. Efie nso deɛ no, Buroni se, observation. Yɛ observe na yɛ, yes, na yɛayɛ. Nti wo observe na woayɛ. Nti seesei a maba ha yi, na sɛ mfa no sɛ woreyɛ cake, mennim yɛ. Na mmom mebɛgyinaa ha no, mehuu sɛ woafa esiam, woafa margarine, woafa suga, ɛyi, egg, wode abobɔ mu ayɛ ayɛ ayɛ agu me tirim. Mahu. Nti me nso mekɔ a, me nso mɛfa mɛyɛ. Though ebia na me memfa measurement nti mennya no papa but Process no ara na mahu no nti meyɛ first one no anyɛ yie a second one, third one mekɔ so kɔ so ara mɛ master ɔho nti sɛ woahu nsonsonoeɛ a w'adesua no mu ɛhee but cake yɛ no nso so obi wɔ hɔ no nso ɔbɛkɔ akɔsua no wɔ school sɛ nnɛ yɛkɔ school a eh, secondary school yɛwɔ home econs yɛhyɛ da kyerɛ wɔ mo sɛ yes yɛhyɛ da kyerɛ wɔ mo nso bisa sɛ akwaraa na ɔbaa bɛsua saa aduane no a yɛkyerɛ no na ne maame ano aduane a na anhwɛ da Nti na ɔsua bi, na mmom aha no ɔde nwoma ɛyɛ dɛn? Ɛrebɛtoto ho. Nti nwoma no bɛma ne nimdeɛ no akɔ soro. Nea kakra na ɔnim no, nwoma no ama ne nimdeɛ no nso akɔ soro. Nti saa ne. Ma, sɛ ɔbɔduam no yɛnkɔgye yɛn aboafoɔ nkratoɔ mmra.
Akwaaba ɛbaa Great Yasantowa School ɛwɔ Kasoa Akwele off Ofankor Boduase Road. Great Yasantowa School ɛyɛ school bi a yɛatetee mmɔfra ɛwɔ basic education. Ɛna wɔn adesua so kɔ kan kɔ anim. Wɔn sua ade so hu no efisɛ yɛwɔ serene environment a ɛboa wɔn. Ɛwɔ science, computer, biz eh, accounting, business, everything. Yɛwɔ, yɛsan nso wɔ eh, school clinic a eh, sɛ nkwadaa no bi ho ka kakra a yɛde wɔn kɔ hɔ. Yɛwɔ nurses akokodam a wɔn sua ade aben a wɔbɛtumi ahwɛ nkwadaa ɛwɔ saa kwan yi so. Yɛsan nso wɔ cadet corps, eh, taekwondo squad, clubs ahodoɔ a ɛboa nkwadaa no adesua ma no ɛkɔ anim. Wohwɛ yɛn classroom nso a, ɛmu teɛ. Afei nkwadaa no nso yɛ single chairs a, ɛboa wɔn adesua. Yasatua School wɔ Kasoa Akwene off Ofankor Bɔdwoase Road. Na yɛn telephone number.
Mema wakɔ aba ɔbra akwantuo dwumadie yi so. Yɛtrɛw yɛn kɔmɔtwetwe no so ma na mibisa wo sɛ, So nwomasua nko ara na ɛma nnipa di yiye wɔ abrabɔ mu anaa? Francisca, Wei deɛ, me ne wo nyɛ adwene sɛ nwomasua nko ara na ɛma nnipa di yiye wɔ abrabɔ mu. Nea ɔma nnipa di yiye yɛ Nyame.
Nea ɔma nnipa di yiye wɔ abrabɔ mu yɛ Nyame. Enti sɛ yɛde yɛn ho to Nyankopɔn so, Nyame boa yɛn. Na mmom no, Nimdeɛ no nso boa. Enti obi wɔ hɔ a sɛbisɛbi wɔnkɔɔ sukuu da, nso ɔyɛ ɔdefoɔ anaasɛ wayɛ adwuma ama ne nsam yɛ. Obi nso wɔ hɔ a wakɔ sukuu akɔda nwoma mu pa ara, nso so wode mmienu toto ho a, ɛfa no sɛ sikasɛm mu a, deɛ wɔnkɔɔ bi no koraa yɛ. Enti no, me deɛ, Meyɛ obi a me me meyɛ ɔkyerɛkyerɛni, makyerɛ adeɛ for a very long time. Mahu sɛ ɛnyɛ nwoma nsua nko ara na ɛma nipa yɛ ɔdefoɔ na mmom sɛ woyɛ ɔdefoɔ na wowɔ nwoma sua nso a ɛboa ma wo nneyɛɛ bi ɛkɔ so because sɛ mefa no sɛ woabie adwuma wode nkurɔfoɔ atoto ano yɛyɛ adwuma ama wo wo a wonim akenkan nti woba na sɛ adeɛ no yɛ ee a yɛde ayɛ wo bie a ɛnkɔ yie wonhunu na mmom sɛ wowɔ nwoma sua a ɛboa ma adwuma no nso ɛkɔ n'anim nti nwoma sua no ɛboa agye nnam sɛ ɛbɛyɛ a nka nnipa bi a wɔ asase so deɛ wankɔ bi koraa no SS deɛ ɛsɛ otumi kɔ na ade bɔ ɔbra wankɔ bi koraa no SS deɛ ɛwɔ sɛ otumi kɔ na ade bɔ ɔbra kɔsɛ ɛhɔ no woduru hɔ a ɛbɛma w'adwene no abie emu bɛbie ɛbɛboa wo nti obi wɔ hɔ atɛnɛ woyɛ ɔdefoɔ wowɔ sika wowɔ nnwuma wonim akenkan Da biara amanfoɔ bɛkɔ akɔkenkan abɛyɛ no basaa akyerɛ wo, nanso wonim kakra a, ɛbɛboa wo. Enti nwomasua nko ara remmoa ma wonyɛ ɔdefoɔ saa. Te sɛdeɛ maka no, Nyankopɔn na ɛdi ne mu nyinaa akoten. Nti wohwɛ a, adwuma bɛn saa na wohwɛ a obi a wakɔ sukuu kakra Obetumi ayɛ, ɛna obi a wankɔ bi koraa nso betumi ayɛ. Ɛɛ, for instance, me deɛ no deɛ wobisa me a, me, me, menyɛ adwuma biara ka teacher adwuma. Ɛno ara na mayɛ ara. Nti mentumi nnya m'adekyerɛ hɔ nkɔfa obi adwuma. Ahaa. Nti mɛfa adekyerɛ, ɛyɛ teaching. Teaching. Woantumi ankɔ sukuu a, wontumi nkyerɛ ade o. Francisca, ansa na yɛbɛfrɛ obi sɛ ɔyɛ tikya no, na nea wafa mu wɔ nwomasua mu no. Da biara meka sɛ, It doesn't take a blockhead to become a teacher. Sɛ yɛka sɛ obi yɛ blockhead a, sɛdeɛ obi a wɔnnim adeɛ. It doesn't take such a person. Obiara a ɔyɛ tikya biara yɛ obi a ɔyɛ nimdefoɔ. because ɛwɔ sɛ wosua nneɛma bebree wobɛsɛn ansa na ɛno kora twam a suban a wankasa sɛ wonya a wode tete nkwadaa no ɔdɔ a wɔsɛ wonya a wode tete nkwadaa no abotire a wɔsɛ wonya a wode tete nkwadaa nti sɛ nwoma sua sɛ tikyani ɛyɛ a na nkurɔfoɔ mmu tikyafoɔ a ɛna me deɛ ɛha me paa ansa na abɛyɛ tikya no yes wobɛfa training mu yes yes tikya ni woawie ss ɛwɔ sɛ wotumi kɔ training college wofi training college bɛ woabɛkyerɛ adeɛ kakra woasen akɔtoa so asen atoa so asen atoa so Enti obi a sɛbio n'adwene mu nnɔ no ade a yɛfrɛ no tikya adwuma no, wontumi nyɛ bi da. Nso adwuma no akɔyɛ adwuma bi a amanfoɔ mmu no. Enti me deɛ wobisa me a, sɛdeɛ maka no, mentumi nkɔka obi adwuma. Me me deɛ a meka no no, sɛ tikya adwuma, it doesn't take a blockhead to become a teacher. A teacher is somebody who has in-depth knowledge, obi a n'adwene mu dɔ, obi a n'akoma mu teɛ, obi a ɔwɔ ahofama a wɔde bɛyɛ adwuma, obi a wɔwɔ aboterɛ soronko. Hwɛ sɛ nkwadaa ɛbɛba fie, ɛbɛba sukuu, na nkwadaa mɛ bebree teacher ni ebi a wɔ class baako, averagely no yɛsɛ ka bi a thirty five. but ɛdɔɔso ebi koraa boro saa na teacher ni wogyina mu na wokyerɛ wofa ne sɛ na wɔasi kaa ne nyinaa sɛ woka sɛ wotwe abaa bɔ obi ba a wobɛdi so nti ne nyinaa no yes yes ne nyinaa sɛ wonya abotrɛ na nsɛn a yareɛ yi abɛyi a yɛtete tete fie yi awofoɔ bi brɛɛ brɛ afei na wɔn ahu tikyafoɔ yɛn ho fasoɔ a ɛwɔ efisɛ ɛyɛ abotire adwuma ɛyɛ abotire adwuma dabi dabi dabi dabi wɔn nyɛ wɔn ho abotire koraa. Enti woakɔgye akwadaa wei ama tikyani, children from different backgrounds, ne tikyani baako, ɛwɔ sɛ wohwɛ wei, wohwɛ wei, make sure sɛ obi treat nkwadaa no nyinaa equally, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akwadaa bi nkɔ fie na, maame me tikya mpɛ m'asɛm o, daabi, daabi, daabi, it shouldn't be so. Nti it takes discipline it takes discipline teacher ni wo nyɛ discipline na you can't be a teacher a teacher must be discipline nti wo wo yɛ discipline no na betumi ama obi ba nso ayɛ discipline yes na nkwalaa no ɛnɛ na nkwalaa no a yɛ yɛ yɛwɔ wɔn no obi wɔ hɔ ofifi ɛba na ankasa the word discipline ɛyɛ out of n'abrabɔ nti ɔba na wopɛ sɛ wo discipline kakra pɛ ɔno benya problem na ɛhɔ nso deɛ. Me sɛ me te hɔ yi deɛ, discipline deɛ woboa. Mede yɛ adwuma. Mede yɛ adwuma. Mm-hmm. Nti kakra mɛtumi aka afa ade to. Ɛkwan bɛɛ so na nwomasua ɛboa mmabunu wɔ wɔn abrabɔ mu? Yes, nwomasua no ɛboa mmabunu. Ɛfisɛ mm-hmm. ɛnɛ wofa net yi a abɛn, internet yi a abɛn, wokɔ so a, nneɛma bebree wɔ so. Ebi yɛ positive. Nti sɛ akwadaa no wokɔ net so a, ɛsɛ sɛ wohwehwɛ the positive aspects no, benefit a ɛbɛboa wo. Yes. Ɛnɛ. Da bia meka sɛ nwomasua ayɛ mmrɛ. Nwomasua ayɛ mmrɛ in the sense sɛ ɛnɛ biribiara wɔ net so. Biribiara wɔ net. Those days na yɛ mu yɛ start yɛ na computer yi maa yɛ. Agye wo fa books bɛyɛ sɛ nnan nnum. Ade korɔ baako na ahwehwɛ bɛhwɛ a nso ɛnɛ wo google yɛ ara na ne nyinaa aba. Nti ɛdeɛn na ɛsi wo kwan sɛ woyɛ babunu a wonya adagyeɛ nsua adeɛ? Ɛma adesua no mmoa w'ankasa w'abrabɔ. Nti adesua deɛ this time deɛ mmabunu no wɔn nni excuse. The only thing they need now is to have time. Adeɛ yɛfrɛ no mmerɛ. Yes. Mmerɛ na tena hɔ na sua na w'ankasa nso fa bɔɔl bra. Ɛno nti nwomasua wɔ awieeɛ anaa? Eh nwomasua adeɛ ɛnni awieɛ because at any time no wobɛtumi a improve wo ho age biara nso age biara gye sɛ wankasa adwene no awu a kyɛ sɛ afei deɛ wogye wo ho a ɛnyɛ seventy years wobɛtumi a oh ebi mo sua paa yes Ghana ha na yɛntaa nhu saa nneɛma no but wokɔ aburokyire a obi wɔ hɔ koraa eighty afie koraa na ɔrepɛ ne degree bi. ayɛ cos at that age no wɔnyɛ hwee but Ghana ha no yɛn no yɛfeel sɛ wo wie university no a na ɛno ara no no but nwoma sua deɛ ɛnni awieɛ sɛnea ɛwie wɔ fie nso so a ɛfie adeyɛ ɛnni awieɛ me meka adesua mennya fie o ahaa because ɛfie no Ehia, ɛwɔ sɛ yɛtete nkwadaa no so wɔn sua nwoma no, na efie adeyɛ no nso ka ho. Ɛno na ɛma nipa no yɛ balanced wɔ abrabɔ mu. Mewɔ sɛsɛ a na mefa no sɛ wasua adeɛ ara na wakɔ anim ara, wo nwoma sua, wakɔnya aware pa, ɛware, na afei ɛba no sɛ noa aduane ma wo kunu a wo na ahyɛ hɔ yi a, nwomasua no anwie pɛyɛ. Nti the two must always go together. Efie adeyɛe no, ɛwɔ sɛ yɛde batabata nwomasua no ho. Na nwomasua no, ɛboa yɛn ma yɛkɔ kan no, ɛbo, at the same time no, efie no nso boa yɛn ma yɛn abrabɔ no wie pɛyɛ. Okay, ma yɛmmrɛ no nti, Ɛɛ, mɛpɛ sɛ wobɛtu mmabunu no fo, wɔn a ɛwɔ ntoasoɔ sukuu ne wɔn nso ɛpɛ sɛ wɔhyɛ aseɛ. Ɛɛ, afotuo a mede bɛma mmabunu ne sɛ, wɔbɛ sukuu a, sɛ nti a wofiri wo fie bɛɛ sukuu no, make sure sɛ wo achieve.
Tikyani, w'anigyeɛ ne sɛn? W'anigyeɛ ne sɛ woahyia Akwadaa a wɔakyerɛ no adeɛ. Ɛnna wo wɔ he? Ɔse, O maa, ɛnna mewɔ sei, mewɔ sei. Wɔmma wo sika o, na mmom wo tikyani w'akoma mu no, w'ani agye. Da biara misa, What is the joy of the teacher? Tikyani, wo joy ne sɛ wobɛhu sɛ wo nso sɛnea wo te yi, Nyankopɔn adua wo nsa so ayɛ nipa. Nti sɛ wonam na ɛnnɛ wote sɛ, O, me student a mekyerɛɛ no adeɛ, ɛnnɛ ɔwɔ saa adeɛ yi. Me na mete sei, me na mete sei. Francisca, wɔmma wo kapre o, but w'akoma mu no, w'ani gye. Adɛn nti? Sɛnea wote yi, Nyankopɔn afa wo so ayɛ nipa. That is the joy of the teacher. Yɛakyerɛ nkwadaa bebree adeɛ. Wo ho bi a w'ani gye because gyinabea a Nyankopɔn adua wo so de wɔn aduru. Ɛna ebi nso wɔ hɔ a nkwadaa a Nyankopɔn boa wɔn a wɔn di so boa wɔn wɔn yɛ yie wɔ abrabɔ mu yɛ nkwadaa a wɔn baa sukuu na wɔn yɛ discipline. Brɛ wɔn ho ase. Brɛ wɔn Discipline cuts across. Sɛ woyɛ discipline a, it affects your work output, it affects your dressing, it affects every aspect of your life. Na akwadaa a ɔyɛ indiscipline wɔ ba sukuu a, ɔde ne ho abɛbɔ wiifoɔ. Ɔno a wɔnkɔ class, awerɛhoɔ o. Sɛ yɛkɔ class paa. na akwadaa a ɔwɔ sɛ ɔbɛtena class ma tikyani kyerɛ wo adeɛ na ɔno ne nkorɔ ne mfɛfoɔ afa wɔn books a wɔkɔ class no ɔde n'ani akyerɛ nwura mu akɔtena nwura mu anwom wii saa de atwɛn wɔn ama wɔn aba. Sɛn na woka kyerɛ wɔn? Enti nea meka kyerɛ wɔn sɛ. learn to be disciplined learn to be disciplined when you are disciplined it cuts across every aspect of your life na woyɛ discipline so a fa nyame ɛka w'abrabɔ ho make god the center of everything that you do sɛ nyankopɔn ka w'abrabɔ ho na woyɛ disciplined a ne w'adwen mu abia oh oh the sky the sky is your limit Enti mɛfa kwan yi so asrɛ sɛ, mmabunu no, momma mo ani mmere, momma mo ani mmere nwomasua. Ɛnnɛ, woansua adeɛ a, wo ho bɛkyere wo. Mmerɛ bi a atwam oo, na Ghanafoɔ kɔ Nigeria. Na Ghanafoɔ kɔ, saa adeɛ no, na da biara na mebisa sɛ, so ebinom atena ase abisa sɛ nti a na Ghanafoɔ kɔ Nigeria mmebrebe no anaa? Saa mmerɛ no, na Nigeriafoɔ, wɔanya oil oo, na adwuma aba but na ɔmo nni work force nti na na Ghana foɔ no atrup no saa na Ghana nso ɛmmerɛ bi ɛbɛba ɛnɛ koraa yɛwɔ mu saa ɛnɛ biribi a bɛkɔ bia yɛbisa paper biribi a bɛkɔ bia yɛbisa paper na afei ɔbɛtena hɔ aa wo mpɛ paper biaa Certificate meka pepe so wate aseɛ pe certificate wo mpɛ certificate biaa na afei wo bɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi wo a wo nyɛ adwuma yɛ yes yes yes ɛne na kyɛ sɛ wɔ sua nti sɛ wobɛ ne na mu saa bransam bransam saa Daakye w'abrabɔ no bɛtɔ sini. Wohu wo classmate a, wobɛdwane. Yɛka sɛ old school, old school, yɛnkɔ a, wontumi nkɔ bi because wonkuta biribiara wɔ abrabɔ mu a wo nso wode rekyerɛ. Nti mesrɛ sɛ momfa wei nyɛ afotudeɛ a mo nso mode bɛbɔ bra ahyɛ mo ho animuonyam. Amen.
Amen ma ma yɛda wase se yɛto nsa frɛ wo wo baeɛ Nyankopɔn ɔnhyira wo. Awiei a me adehyeɛ aha na mmere bɛ meyɛ kwan me yɛde yɛ dwumadie no ɛbɛsi yɛn nyinaa yɛate bi mmabunu no yɛnya aboterɛ mma adesua yɛmpɛ mmere nso mma yɛn ho na yɛnsua adeɛ na yɛsua adeɛ a deɛ yɛhwehwɛ wɔ abrabɔ mu no yɛn nsa bɛka yɛda yɛn maame ase yɛn maame Mrs Hagar Bere Kwasi ɔno na ɔyɛ headmistress wɔ Abadze State Carriage ɔno na ɛbɛboa me yɛde yɛn nkɔmmɔtwetwe brɛɛ mo. Yɛda ahwɛfoɔ nyinaa ase sɛ monyaa mmere hwɛɛ mo. Na mekae mo sɛ Great Yaa Santoa School na ɛsɔɔ yɛn ase ma yɛde yɛn dwumadie brɛɛ mo. Sɔfo Maame Esther Gezi, ɔno na ɛpam m'ataadeɛ yi ɛhyɛ me yi maa me. Ɔwɔ Kasoa Akole, Yaa Santoa School. Ɔpam mmaa ne mmarima nyinaa ntaadeɛ wɔ hɔ. Kɔ hɔ na ɔmpam ntaadeɛ mma wo. Saa ara nso na Queenswell Saloon, wɔn na ɛsiesie me ti maa me a me ho ayɛ fɛfɛɛfɛ yi. Ɔno nso wɔ Kasoa Akole Nkwanta, Y'Asantewaa Sukuu Junction. Kɔ hɔ na kosiesie wo tiri ho kamakama. Baabi biara a ɔbɛkɔ biara, wedding anaasɛ engagement, obesiesie wo tiri ama wo kamakama. Me production team, meda mo nyinaa ase na meka mo sɛ dwumadie yi yɛwɔ Facebook anaasɛ YouTube so. Sɛ wobɔ Ɔbra Akwantuo a wobɛhu yɛ wɔ hɔ. Ebia dwumadie yi wopɛ sɛ wosɔ yɛn asene ma yɛde dwumadie yi brɛ mo wɔ TV so da biara a, wobɛtumi afrɛ yɛn. Ebia dwumadie yi wopɛ sɛ woyɛ yɛ guest woba so bi na wo ne yɛn bɛdi nkɔmmɔ fa w'abrabɔ mu na ɛyɛ aputusɛm ma nkyiri mma a, wo nso wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ yɛn ahomatorofoɔ yi so. Frɛ yɛn wɔ yɛn ahomatorofoɔ yi so, 0249 20 5700. Mekyia obi biara Mekyia Executive Royals Club, mekyia obi biara. Me din de Francisca Kakari, wobɛtumi afrɛ me The Great, me na mede dwumadie yi brɛɛ mo. Nyame yɛ adom a yɛwɔ nnasɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia. Bye bye.